तोहर बकरी हमरा खेत में कैला गेलो तोहरे बकरी के लागे हमर बाप मतार उब जाबे है हैं अब यार आपने ज्यादा गलती अनिया अनिया आइले बोगे न छुआता ए

कोनो काम कहै छी अहाँके कहलक तऽ हमरे सटि जाइ छी कते भूखला रह लो दीदी तोरा काम नहि फुराइत रहै छौ आँय? नहि भेटै छलै ताकै छलियै तऽ कतऽ धऽ दै छौ भनसो भात करै छौ तऽ छिपा लोटा के ठेका बाहरे दै में छौ धरा गेल छलै बकरी पठू के आ देखी ने एगो चीज कहलियै तऽ एक गो चीज ला कहले कथी कहलियै आब अहे भूजा बनबे त खाली कठो के परती के मुड़ी है प्याज मिर्चा ई सब नहीं देबे लो हम लऽ के आबै पहिले मर मसाला के डिब्बा लाबा ई एगो काम करै छी त एक गो करी हब फुर्ती जेना देह में रहबे नहीं करे बाप रे बाप देखो जे गेल रही एकरा एकर मताल बाप का हमर बेटी बड़ फुर्ती हब आ जहिया से बियाह के कैले तहिया से घर के जिम्मेवारियो ने एकटा बुझे ये ये ले लाका एक नंबर के गोबरक चोथ है हे भगवान एगो हमर ननद नाक में दम का कधा देने हब आ ऊपर से इहो तेहने आबै छी कतऽ चिचियाइ लग छै दीदी अहाँ यै हमें उल्टा चिचिया छियै देह में तोरा चक्का लगा दियो जे गुरकत फिरत रहबा नुआइन देली कऽ काकी यै हमर मायने एगो समाद भेजलक जे लड़का दादी नहीं कहने छलिए बियाह करबे यहाँ पर ननद के उ लड़का कहिए हमर नहीं हब पसंद लड़की गई माय गई माय जे चीज के डर छले से भेले देखे छे दीदी आई ओहन के बियाह होते कि नहीं होते आ सो बात तू कैला बजी छा जब भी बोली छा बीख है हम नहीं बीख बोले छे दीदी ओकर करनिए नहीं नीम अहा के माय कहल गा हाँ उ लड़का वाला फोन छलके ने हाँ भोरे भोरे छल फोन कैले अच्छा जाओ दोसर लड़का कथी मर गेल है ते आय हमरा ननद के लागी लड़के ने भेटता है पर पक्ष लड़े छै दीदी ओकर ये पक्ष ने लड़े छियै आ सिक्का पर चढ़ा देने छी सिक्का पर हम केना चढ़ा देलियै ओकरा हम कथी करियै मार के फेंक दियै आय तो हटते डरते नहीं हरती

मर्दा बा सब मरी है बा विदेश में आई पट्टा पहलवान के हमरा सब लोग छोड़ दे रहा लड़ाई झगड़ा करे लगी ठीक है यह लड़का खोज के जे सौतीन का बियाह करा देबे जे टियन भेली जे यहन का को सोच करते उ छौरा से यह जानते दुतोरी गया ना घर से बाहर निकलू ना ये याबो छी कि नहीं जाय छी हम घर देखी करे आज आज तैयारी हो छी यहाँ तो हम न जबे कहा हम अरे बुझली हो जाबे तो भेलू मर्दाबे के हो छी ना कहिया ती अहाँ के भाई तब ना जइबै मोरा लागे चल जाई भाग जय हाँ भैया तार तोरा कोन काम रहै छौ एक दोस्त जोड़े चल गए चलिए घंटा जोरे जाइ छै दोसे जोरे जाइ छै घर के काम छोड़ दे दोस्त जोरे जो ये। कतौ जाइ छी तऽ बेगर किच किच के हमरा कोनो काम न होइत रहैया भ गेलै उ कपड़ा बदलतै तब जेबै वन कपड़ा पेन के नहीं जइतै कपड़ा बदल अभी- बदल ना जल्दी

ए लुंगी लुंगी पर लोग कतार मलेशिया चल जाय छै हम जाय छै दोसर गांव ना जा सके छी बने जाय है यहाँ अपन सोचो हमरा लागे रे कथी भेलौ रे सार ई त हमरा बेगर किच किच कैले हम घर से ए, जल्दी से ना आओ दूरा पक्षी जोगे मौगी तू कम नहीं छे सार तू तो एक नंबर पिंगल छे बुझले कि ना रे लोला रे सार हम चल जाइयो आ गेलिए आ गेली कथी करे छे मेकअप करे छे कपड़े पहने छिए कपड़े पहने छे कि निकलबे कपड़ा पहने छे मौकी जका सिंगार टेप पेटार रहे छे करी रंग बिरंग के कपड़ा पहने मौकी जका सार नहीं तो तू जे है जे तब न तोरा बियाह हो रे लोला आ होइबो न करतो सार के तब ऐसनो पाउडर जे तू पोत लेबे तो तोरा नहीं कोई पूछतो हाँ रे ले ले भैया तू ना कितने हल्ला करे लगी जा ना कपड़े चल, पहन चल, जा पेनते कोमरे बटम लगई है यो माँ यो साफे मन नहीं लगे क्या एगो बात कहियो कथी कहना ढिमकी ना हम मर्दनी हाँ तेको घर देखी अभी है आ ये फेनो अभी घर देखी एक बेर तो हमरा मामा गाम से जा रहे तो छाइटे देल कर हाँ गे चल ना देखा जाय छी ये माँ के हम नहीं जब मर्दन में से हमरा बहुत डर लगे फेनो कहूँ झगड़ा निकले हमरा से अपना सबके कथी कथू चल न देख लेबा चलि आ चल न गे ए गे गे जीव जाए जे खरा जतौ धीरे धीरे पीना कैला ये हां के कथी होई ह धीरे धीरे बोल न कथी कथी लड़की वाला सब आ यहाँ दे अपना वकिया छी से ई, अपना दिया कहबे न करे लोग के एक तऽ चल तू चलि अयले ह तऽ हमरा बुझाइए नाक कटा गेल हमरो मौगी भर के अबै छै बुझाइया। तू घर देखी कर हम जे चलि एलियै तऽ यहाँ के तऽ सबसे बेसी दिक्कत भऽ गेल होत कैलाकि हम यहाँ के तऽ आँखि में गड़ै छी ने लेकिन जनिजा सब न देखे जाइ छियै अगुआ में की हे हाँ यहाँ बजै छी बो हम उठि कऽ चल जाय ये नैहरा चल जाय बियाह हम नहीं रह ये नानी सुनू ना, कहै बाबा छै, निमन बात कहै छी तऽ दिक्कत लगे यहाँ के हम जाओ हम चल जाय कह दै छी चुप न गोर लागि लेलियौ स्थिर रहू

दिमाग से गेल ह ये ये अपना सबके मनोरंजन करबा के लागी एकटा कथी कहियो के जोकर के ले ओहो अकुआ के स्वागत तो मेरे गजब जोकर है आ कलिया कथी लागी जाए से लेट करे छी लड़की के बजैती हम सब देख सुन करती विदा होती हम सब ने चाची के बेसी हंस ओते जोकर देखने हंसबी त

जोकर ना नाइद ये मौके गे गे गे मोटकी तू हमरा जोकर कहबी तू तो अपने सुपने खा छे चुप न कैला ना कान कटबा पर लागल छी बारह टल अगुआ छाट के चल गेली चल हमर नंबर के हब गे दांत वाली तू चुप रह ई मौगी बर जम्बी बुझला ना सार बेटी के मन तो करे काट के फेंक दीती सीधा ये ठीक है तो कह दीदी सार बेटी दिमाग ना निकल के मारे निमन बात कोई छी तो रे हाँ अब सामने में आयल छे तो जे जे पूछे के से पूछे ले अरे भैया छौरी से मर गेल छली त हमरा लगे छौरा खोजला तू कथी रे

कथी है आयो हाँ पार्टनर चल पार्टनर ले ला ना अरे बाप रे बा हमार दोस्त के बारे में कुछ नहीं बात ए देखिए अहाँ के भौजी केरा करी है साल चलो में चलो चल चल चल, चल भैया हमरा दोस्त के बारे में कुछ समझ लेना

ना अब एकरा हम बियाह करबै ना हम कुछो करबै सीधा सुधार केंद्र में जाइ छी धयब आ वही जे बाप समझे पिठिया उठा तोड़ती ना तब मर्द आदमी के ठीक होते कई गो आगुआ के भार देलकै या कते दिना माथा पे एकरा हम धऽ के चलियै एको रति लड़की वाला संस्कार नै बियाह होती कहतू तऽ कथी कहतै जे भौजाइए सब ने एकरा रेख देख कैने होते बाप माता रहती तब ने संस्कार सिखेने रहते लेकिन संस्कार सिखबा लागी हम सब की की नहीं करे छी मार तक ला खा के बैठ गेली छोड़ दियो ओकर व्यवहार है ओने त कथि करबै व्यवहार हो सुधर जते निमन भ जते नै कानो दीदी चुपू ठीक भ जते ओकर दोसर ठोकरा दे के त अपने दुहार पहिले नै फेरो से छोड़ू ना ये अपना सुधार केंद्र में धो दे ना छोड़ दियो